Fis-sensiela qari bil-Malti ser tisimgħu sil toħra mir-romanz Id-Dinja Rota, romanz storiku Malti ta' Ġuże Gallia, drammatizzat mir Robert Scalpello.
Insellmilkom u nilqagħkom għal episodju 20. F'episodju 19, rajna kif xi ħadd webbel lill-Ġeneral Vaubois biex iwettaq dak li jgħid il-mottu Franċiż Égalité. Dan kien ifisser illi n-nobbli Maltin kollha jiġu mġegħla jħarrqu d-diplomi tan-nobbiltà fuq l-altar quddiem l-Arblu tal-Ħelsien ħalli l-poplu Malti jkollu xhieda illi għall-Gvern Franċiż kulħadd huwa indaqs, nobbli u mhux. Is-Sinjura Bettina din l-ordni ma tantx niżlitilha tajjeb għaliex kienet tmur kontra t-twemmin tagħha. Hi kienet temmen li d-dinja hi maqsuma f'żewġ isħma, dak tal-qaddej u dak tal-mexxej u jekk id-dinja ma timxix ma' dawn taqa' fix-xejn u tintemm. Għaldaqshekk hi, b'rabja ma tarax art, marret tiġri f'Palazzo Parisio l-Belt biex tkellem lill-Ġeneral Vaubois. Vaubois kien raġel dħuli u galanti u, għalhekk, laqagħha bil-qima kollha, iżda hi, hi kienet lesta biex toħodha miegħu għat-tabla ħabel tgħid kif se tispiċċa din il-laqgħa bejn is-Sinjura Bettina u l-Ġeneral Vaubois. naraw. Is-Sinjura Bettina marret il-Palazz u talbet idaħħluha malajr tkellem lill-Kap tal-Gvern. Vaubois kien Franċiż galanti u dħuli, imma ma kien iħalli 'l ħadd jindaħallu fl-affarijiet tiegħu. Kien raġel sod u ta' dixxiplina, imma ma kienx żorr, anqas imqit u fuq kollox kien Jisma' lil kull min jixtieq ikellmu. Is-Sinjura Bettina, merfugħa fuq qaddha u minfuħa biha nfisha, bil-kemm tat żmien lil Patch iħabbar isimha lil Vaubois, daħlet tgħaġġel, iżda kienet sid ta' kulma hemm. Il-Ġeneral Kap tal-Gvern u ċ-Ċittadin Reno Dangli, Kummissarju tal-Gvern, li kienu jitkellmu bejniethom, qamu hekk kif daħlet is-Sinjura U Vaubois resaq lejha u bil-qima kollha newlilha idu u stiedinha toqgħod bilqiegħda. Iżda hi, hi mill-ewwel uriet li ma kinitx f'siktha, kellha wiċċha mqarras u għajnejha jleqqu u xufftejha miġbudin donnhom biex ma jħallux joħroġ il-kliem iebes li dak il-ħin ilsienha xtaq hi Assad? U fiex nista' naqdik, Sinjura? Irrid inkellem il-Ġeneral Vaubois minnufih! Jogħġbok tistenna bilqiegħda hawnhekk, Sinjura, ħalli mmur ngħidlu bik. Ma nistenna xejn! Ma nistenna xejn! Warrab min-nofs! Nistenna, Sinjura! Stenna! Għedtlek, warrab min-nofs għax se ngħaddi minn fuqek! Sur Ġeneral! Sur Ġeneral! Ah, Mademoiselle Bettina Dorel, s'il vous plait, Sinjora Bettina, għalina din iż-żjara hi ta' unur kbir, imma li konna nafu li inti xtaqt tkellimna, Konna niġu aħna għandek u mhux inħallu lilek tieħu dan li skomodu! Qal Vaubois bil-galbu ta' bniedem imdorri fl-etiketta tas-soċjetà l-aktar magħżula. Il-Palazz ta' Parisio huwa dejjem miftuħ għal ħbieb veri u sinċeri. Hekk kif nittama li inti tqisna. Qal Vaubois.
S'issa dejjem żammejtek bħala ħabib. żiedet is-Sinjura b'leħen daqsxejn maħnuq. U hekk nibqgħu, u hekk nibqgħu! qal il-Ġeneral bi tbissima fuq fommu. Hekk nibqgħu. Imma jeħtieġ, jeħtieġ illi inti tħassar dak l-ordni li ħriġt biex tkasbar lili u lil niesi! Kif?
Il-Kap tal-Gvern mejjel rasu laġenba. U kemm mexxu fteh, bħallikieku ma kienx jaf x'riedet tgħid. Imbagħad qal bil-lajma donnu jiżenn il-kliem. L-ordnijiet joħorġu għall-ġid ta' kulħadd, ta' kulħadd, mhux biex jinqu lil dak jew lil dan. L-ordni biex jinħarqu d-diplomi tan-nobbiltà Taħt l-arblu tal-Libertà f'nofs il-pjazza, ħareġ biex iċċekkel lili u lil niesi u trexxna quddiem il-poplu. Ah, il-poplu, il-poplu issa nfeta' minn dik is-soġġizzjoni li kellu għan-nobbli. Is-Sinjura Tilfet is-sabar u b'leħen għoli ta' tmaqdir qalet. Ġeneral,
Ġeneral, din mhix liġi li xtaq il-poplu. Dan, dan huwa ordni ta' dawk illi jgħiru għal min hu aqwa minnhom. Wawwa!
Mela sidru bin-nifs, wiċċu tberen, ġbinu tkemmex u għajnejh riedu jtajru x-xrar, filwaqt li b'leħen iebes qalilha, Ċittadina, bħalma inti taf, aħna issa f'din il-gżira għandna gvern tal-ugwaljanza. Kulħadd xorta waħda. Il-kelma aħna li biha kien qiegħed jinqeda l-kap tal-gvern Ma kinitx iddoqq ħelwa f'widnejn is-Sinjura Bettina, imma meta dik l-aristokratika semgħet ruħha msejħa ċittadina, ħasset qalbha tferfer. Demmha xeba, qamet bil-għerra minn fuq is-siġġu u għolliet leħenha. Meta l-kap tiegħek, Napuljun Bonaparti, ġie jgħix fil-palazz tagħna, hu, Sinjura Bettina, kien isejjaħli Mhux ċittadina? Ohh!
Il-ġeneral Bonaparti jaf tajjeb, jaf tajjeb kif iġib ħuħu f'dar in-nies fejn ikun mistieden. Iżda, ċittadina, inti issa qiegħda hawn, hawn fil-palazz tal-gvern fejn ħadd Ħadd ma bagħat għalik! Il-Ġeneral Vaubois kien ilu, kien ilu jniggeż lis-Sinjura Bettina, imma dak l-aħħar kliem tiegħu daħal f'widnejha qisu f'leġeġ. Dik il-mara, imdorrija ssaltan kull fejn tkun, għall-ewwel bħal inbagħlet, imma mbagħad ħasset bħal tkexkixa tiġri ma' ġisimha kollu. Demmha beda jbaqbaq. Waqgħet bħal dalma quddiem għajnejha u ntilfet f'dagħdiha kbira u filwaqt li bdiet tferfer idejha, telqet ilsienha bla ma qagħdet tqis xi tgħid. Int Int ma jistħoqqlokx, le, ma jistħoqqlokx illi tkun f'dan il-palazz mibni mill-kbarat nobbli għall-kapijiet nobbli. Inti għadek fil-kwartieri tas-suldati. Renaud d'Angli qam minn fuq is-siġġu. Imma Vaubois, Vaubois li kien jaf tajjeb irażżan lilu nnifsu, Hu kellu xaħta kbira kif jinqeda bi kliem f'waqtu biex joqros u jniggeż. Baqa' biered. U bil-lajma kollha qal. Aħna qegħdin hawn f'dan il-palazz bis-setgħa li tana Bonaparti. li ħeles din il-gżira mill-madmad tal-kavallieri.
Il-kavallieri kienu għall-anqas jafu jistmaw in-nies talli huma, imma int, int, int ma tistma' lil ħadd, lil ħadd! Int Int qiegħed iġġiegħel il-poplu jobgħod il-Franċiżi! Dak li qiegħed tagħmel int! Ħtija tiegħek! Ħtija tiegħek! Sejra tqum xi waħda kbira!
Kif? X'inhu? Min li jridha ċ-ċittadina, inti taf sewwa x'ser jiġri. Il-poplu xeba'. Xeba' minnek! Xeba'! U jien, jien naf sewwa kif nurih biex jeħles minnek! Qalet is-sinjura bla ma ħasbitha. Vobwa bexxaq fommu fi tbissima imqansħa.
Ċittadina, inti ħabiba ta' Franza, ħabiba ta' Franza int, m'intix sejra xxewwex il-poplu kontra tagħna. Kieku biss, kieku biss il-poplu, il-poplu mhux se jerġa' jagħti widen ta' dak Irrid ngħidlu l-wied.
Is-Sinjura Bettina, kif kienet mitlufa fid-dagħdigħa tagħha, daħlet fix-xibka li l-Kap kien qiegħed jonżbilha. Hekk taħseb! Hekk taħseb, Ġeneral! Mal inxandar illi l-Ammiral Nelson kisser il-flotta Franċiża fl-Eġittu, il-poplu jqum għalikom. Qatta' bla ħabel sejjer. Ċittadina, kliem bħal dan, kliem bħal dan nistennewh biss Minn fomm ix-xewwiexa u tħadi dħul. Kliem li jkexkex, kliem li jkexkex, għax il-poplu malli jisimgħu jixgħel. Jixgħel sejjer il-poplu jorik snienu. Vobwa f'daqqa waħda għada. Ta daqqa b'idu fuq il-mejda illi kellu quddiemu u għajjat. Iċ-ċittadina!
Jekk ma tħażżanx ilsienek, nafu aħna kif inġegħluk tħażżnu! M'intix se tbeżżagħni bit-theddid tiegħek, le, m'intix se tbeżżagħni! Jiena naf, iva, jiena naf, naf mnejn għandi ngħaddi biex inwassal lil Bonaparti l-għawġ li int qlajt f'Malta! Qalet is-Sinjura Bettina. maħnuqa u mferfra, filwaqt illi daret bil-għerra u ħarġet mis-sala, bla sliem u bla ħajr. Il-Ġeneral Vaubois u l-Kummissarju Renaud d'Angly ħarsu lejn xulxin, u fi ħbub għajnejhom daret tiddi leħħa illi fissret il-ħsieb illi kien għaddej minn moħħhom. Kienu żewġ irġiel ta' dehn li jifhmu wieħed lill-ieħor. It-tnejn kellhom għaqal biżżejjed biex jintebħu bil-fehma ta' min ma jaqbilx magħhom. U t-tnejn kellhom xeħta kbira kif jilqgħu l-kolp li jfajrilhom l-għadu. Ħarsu lejn xulxin. Kemm xuxu ftehom, mejlu rashom fuq sidrhom u bla ma tkellmu ftehmu X'kellhom jagħmlu? Ahh, magħha bħal dik, mhux ta' min jħalliha tiġri barra u xewwex il-poplu? Qal Dangli b'leħen ta' bniedem imdejjaq. Imbagħad issokta jgħid. Għandha palazz kbir tant fejn timraħ, x'hemm bżonn tmur tiġġarraq barra qalb in-nies? U mal-aħħar kelma għemes lill-ġeneral. Il-ġeneral Malajr fehm x'ried ifisser dangli. Nibgħat żewġ suldati għassa wara l-bieb tal-palazz tagħha biex iwannsuha. Qal il-ġeneral. U fl-istess ħin ma jħallu 'l ħadd jidħol ġewwa l-palazz biex idejjaqha. Żied il-kummissarju.
U ma jħallu 'l ħadd joħroġ biex ma tibqax waħedha. Issokta l-kap.
Is-Sinjura Bettina ħarġet mill-palazz mitlufa f'demmha u ma tarax art bid-dagħdigħa li kellha fuqha. Kien hemm xi erba' min-nies bilqiegħda għax-xemx fuq xriek tal-ġebel li dak iż-żmien kien wieqaf mal-ħajt ta' quddiem il-palazz. Xi wħud minnhom għarfuha u qamu biex isellmulha, iżda hi hi baqgħet għaddejja tgħaġġel u ma ħarset lejn ħadd. Sinjura Bettina! Sinjura Bettina! Għadna l-maltemp fil-palazz! Qal wieħed minn dawk li kienu jilgħaqu x-xemx. Tgħid beda jberreq, eh?
Staqsa ieħor. Is-sinjura ferqet place de l'Egalité, kif kien jissejjaħ dak il-misraħ ta' quddiem il-bibljoteka. Nifdet wara San Ġwann, nejn daret għat-triq biex titla' lejn il-palazz tagħha. Dik il-mixja berditha lis-Sinjura Bettina u serrħitha minn dik it-tensjoni li kellha qabel ma ħalliet liż-żewġ kapijiet tal-gvern. Imma imbagħad, meta t-telfa ta' daddiha bdiet tgħaddilha, moħħha beda jberren fuq ħaġa oħra. Dik il-mara kellha għaqal biżżejjed biex tagħraf x'kienu jsarrfu l-kelmiet li qalilha vobbuha qabel telqet minn quddiemu, Meta sejħilha traditura u giddiba illi kien jaf kif iġegħelha trażżan ilsienha, dak il-kmand ma kienx qiegħed jgħid kliem fieragħ? U hi, hi ħasset bħal tkexkixa meta ġiebet quddiem għajnejha x'seta' jgħaddi minn għaliha. Fit-tberbix u t-taħwid li kienet għaddiet minnhom, dik is-sinjura setgħana bosta drabi kienet rat id-disprament ta' nies illi kienu kisruha ma' min jikkmanda. u kienet semgħet it-tnegħid ta' oħrajn taħt l-imfietaħ tal-ħabs jew taħt il-qilla tal-iżbirri, iżda qatt, qatt ma kien għadda minn rasha li għad jiġi jum illi mill-għoli tas-setgħa u tal-foħħrija hi kellha titgerbeb fil-fondoq tax-xewk u tal-għollieq. Sakemm waslet il-palazz tagħha. Elf ħsieb għaddew minn ras is-Sinjura Bettina, elf ħsieb ta' biża' u ta' qtigħ il-qalb. Hija fehmet. Fehmet li kienet mhux biss tilfet il-ħbiberija ta' ħboha, imma dak il-ġeneral kien sar għadu tagħha, u billi kif dejjem jiġri meta l-kap iħares ikrah, dawk ta' madwaru dlonk jerfgħu idejhom Hi stenniet illi dikment in-nies tal-ġeneral iduru għaliha. Għalhekk ħasbet u rat illi jkun aħjar għaliha jekk iddabbar rasha qabel ma l-kolp jaqa' fuqha bil-qawwa kollha. Is-sinjura daħlet fil-palazz mifxula u mdagħda hekk li malli l-qaddejja rawha, malajr intebħu li kien inqalagħlha xi saram. Fransina, dik il-kamriera ta' Sinjura Bettina, daret magħha bi ħrara kbira u meddet idha biex tneħħilha l-mantilja tal-bizzilla minn fuq rasha, iżda Sinjura Bettina żammitha, filwaqt li qaltilha b'leħen maqtugħ. Sinjura Bettina, ħalli nneħħilek il-mantilja tal-bizzilla minn fuq rasek, trid? Le, le, le, le, Fransina, tneħħili xejn, tneħħili xejn, ma sejra nneħħi xejn minn fuqi għax se nerġa' noħroġ malajr. Int, Francina, iġborli bla telf ta' żmien xi erba' tibdiliet ħalli nitlaq minn hawn. Erba' tibdiliet, sinjura? Ħalli f'idejja. Dik iż-żagħżugħa fuq ruħha, ferriħija u daħkanija, kif kienet iddur ħafifa mas-sinjura tagħha, waqfet f'daqqa. Berqet għajnejha u staqsiet bil-ħatfa. X'inqala', x'inqala' x'waħda din! Hawn mhux qagħdi, mhux qagħdi iżjed hawn Fransina, minn ħin għal ieħor nistenna li jiġu għalija suldati ta' Vaubois! Se jiġu għalik il-Franċiżi! Daqs kemm inti tħobbhom u taħdem għalihom, se jaslu s'hawn! Taħseb ħasba u toħroġ ħasba Fransina. Fransina ħasset fawra ta' qilla tiġri f'demmha. Xtaqet tmur quddiem Vaubois u tinfdu bi stallett, imbagħad dendlet xaffi ta' t'isfel u kienet ser tinfexx f'bikja, iżda s-sinjura tappitilha fuq spallitha bl-imrewħa tal-ħarir illi kellha f'idha u qaltilha. Kif għandhom wiċċ jaslu s'hawn? Ħallitni 'l fiq.
Ħallik mill-infiq, Francina. M'għandniex żmien x'nitilfu. Imma jiena, jiena niġi miegħek. Niġi miegħek tmur fejn tmur. Qalet il-kamriera filwaqt li ħarġet maktur minn taħt il-komma u xxuttat għajnejha. Imbagħad daret biex toħroġ mill-kamra. Iżda xħin waslet ħdejn il-bieb, is-sinjura sejħitilha lura. u s-sieta minn taħt l-ilsien. Franzina, Franzina! O, sinjura, għidli! Issemmi xejn, smajtni? Issemmi xejn lill-qaddejja fuq dak illi għadtlek? Issa ma tarax, sinjura, lanqas li ma tafnix! Taħseb xejn, taħseb xejn, sinjura! Qalet Franzina filwaqt illi tellgħet sebgħajha l-warrej quddiem fommha. Is-Sinjura Bettina damet ittella' u tniżżel fejn sejra tmur tistaħba mid-dwiefer tal-Kap tal-Gvern. L-ewwel ħsieb li ġieha kien illi tmur għand oħtha fil-Palazz tan-Naxxar. Għaddielha minn moħħha wkoll illi tmur fil-palazz illi kellha fil-Gudja, iżda dehrilha illi Vaubois malli ma jsibhiex fil-Palazz tal-Belt, malajr jibgħat ifittxha n-Naxxar u l-Gudja. u hi xtaqet mhux biss illi ma taqax taħt l-idejn tal-kap tal-Franċiżi, iżda illi ma ddaħħalx f'xi nassa jew saram lir-raġel ta' oħtha Sur Pawl Parisio, fl-aħħar qatgħatha, illi tmur tinħeba għand qaribha Il-Konti Salvu Manduca fil-palazz illi kellu f'Ħal Qormi fejn hi ttamaat illi ssib il-kenn u s-satra għax billi f'dak ir-raħal il-Franċiżi xejn ma kienu miżmuma fuq wiċċ l-idejn huma ma tantx kienu jersqu 'l hemm. Fuq hekk, xi siegħa wara, il-kales tas-Sinjura Bettina niżel minn ħdejn l-akwidott ta' Wynyacourt u qabad it-triq lejn Ħal Qormi. Għadda minn ħdejn il-mitħna tar-riħ fejn kien hemm xi żewġ karettuni jħottu l-maħlut u xi tnejn oħra jgħabbu d-dqiq u s-smid. Taħt il-ħajt tal-mitħna għad-dell kien hemm xi erbat irġiel jitkellmu bejniethom u jistennew it-tagħam jintaħan, filwaqt li quddiem il-bieb tal-mitħna ftit nisa kienu jiftehmu mal-mara tat-taħħan biex jixtru l-granza u l-nuħħala għat-tiġieġ. Dik il-qabda nies li kienu jitlajjaw ħdejn il-mitħna, qegħdew mill-kliem u ħarsu sewwa lejn il-kaless biex jaraw min kien fih. Huma għarfu li dak ma kienx kaless ta' xi wieħed mill-kbarat tar-raħal, u billi dak kien żmien it-twegħir u t-taqlib, setgħu jobsru li dik il-biċċa nġenji ma kinitx inqalgħet għalxejn. Dik il-ħabta l-imtieħen kienu qishom it-tokk mnejn jixxandru l-għajdut u jixxandru l-aħbarijiet. Għalhekk, l-aħbar li wasal Kales b'żewġ sinjuri malajr ġriet mar-raħal kollu. Inzerta wkoll li wieħed raġel li kien sejjer lejn ir-raħal biex kortejn tqiegħ fuq dar il-bagħal saq il-bhima wara l-Kales u baqa' jitrott warah biex jara fejn kien sejjer. Il-Kales feraq il-wied li dak iż-żmien kien mimli siġar u aktar fond milli hu llum. Daħal minn quddiem in-niċċa ta' San Ġorġ, ġibed għall-misraħ ta' San Franġisk, dar lejn ix-xellug, u waqaf quddiem dak il-palazz kbir u għoli bit-twieqi u l-gallarijiet tal-ġebel skolpiti sbieħ, li qiegħed fl-ewwel kantuniera max-xellug tat-triq ewlenija malli wieħed joħroġ mill-misraħ. Dak kien il-palazz tal-Konti Salvu Manduca. F'dak il-palazz ta' Ħal Qormi, is-Sinjura Bettina sabet ruħha qisha f'darha. Is-Sur Salv kien wissa l-qaddejja kollha biex ma jpaċpċux dwar il-mixja tas-Sinjura mill-belt, imma hu ma setax ileġġem ilsienhom. Ismgħuni 'l hawn, ġbartkom hawn dal-għodu, kollha kemm intom, se nwissikom. Se nwissikom, is-sinjura li hawn hawn ġew bħalissa, ara xi ħadd ifettillu ilissen xi kelma min hi u minn fejn ġejja. Smajtuni? Iva, Sur Conti. Iva, Sur Conti. Iva, Sur Conti. Il-kuċċier kien ipoġġiha l-qatra f'ħanut tal-inbid fejn kienu jinġabru l-ixierka. u wara xi żewġ pinet, lsienu jibda jinħall, kelma ġġib l-oħra u l-kuċċier ma damx ma żellaq b'ħafna tlaqliq u temtim illi dik illi hu kien ġieb mill-belt kienet sinjura għolja, magħrufa u miġjuba wisq mill-Franċiżi. Minn dak in-naqra ta' ħanut, il-kelma ġriet b'ħafna xniexel u tiżwieq mar-raħal kollu. O serralu, serralu, pinta oħra, Dodig, inħallas jien, nitfa' kollox fuqi. Allura għidilna naqas, għidilna min hi dik is-sinjura li ġġib. Ħallewna, ħallewna jien naf x'sinjura hi. Ah, dik, dik, mistagħġbin kemm hi miġjuba u magħrufa mal-Franċiżi. Ejwa, tabilħaqq! Eeh! Qed tara! U x'isimha? X'isimha ma tafx tgħidilna? Ooh, jien naf. Is-Sinjura Bettina minn għalija. Bettina, Bettina beda jsejħilha sur konti jien u ħallini minnkom ġejb ġejb ħa nixrob tuni l-. L-aħwa Barbara Anton u George, li ma kienu jħallu xejn jaħarbilhom minn taħt għajnejhom, li kienu mill-ewwel nies li jkunu jafu bil-ftietaq illi jiġru fir-raħal, ma damux ma għadda minn għala widnejhom il-miġja mill-belt tas-sinjura ħabiba tal-Franċiżi. Meta sema' dik ix-xniegħa, George tħasseb u mela rasu, qalbu ħebritu illi dik kienet is-Sinjura Bettina, u minnufih għamel f'moħħu illi jaraha, għax hu seta' jifhem li l-ħarġa tagħha mill-belt kienet imqanqla minn xi għaqqux illi ltaqat Miegħu sinjura mill-belt? Min tista' tkun? Sinjura mill-belt, ħabiba tal-Franċiżi? Tgħid, tgħid għas-Sinjura Bettina qed jgħidu dawn. U ngħid jien, x'ġiet tagħmel hawn fir-raħal? Ah, ta' min jasal wasla sa ħdejn il-Palazz tal-Konti u nagħti titwila, aħbar bħal din mhux ta' min jarmiha. Imma x'ġiet tagħmel hawn? Bilfors li nqalgħalha xi saram? Iltaqgħet ma' xi għaqqux u ġiet tistkenna hawnhekk. Issa malajr inkun naf jien. Għal-lum se nieqaf hawn. Sa ma nerġgħu niltaqgħu, isliem.
Għadkom kemm smajtu silta oħra mir-rumanz Id-Dinja Rota, rumanz storiku Malti ta' Ġużè Galea, iddramatizzat minn Robert Scalpello.